Qegħdin fil-pub O'Reilly's biex nagħmlu t-tieni podcast. Podcast imsejjaħ Polemika. Jien u Rodney, però l-mistieden tal-lum huwa speċjali minħabba fil-podcast tas-sena l-oħra iddeċieda li ma ridx jiġi, nitolbu jiġi, jiġi ħabib tiegħi kuljum però ma jiġix. Però did-darba rnexxielna nġibuh. Ġesmond il-Ħaġġ. Ġesmond Illum jiżitina ħafna stejjer importanti għax il-futbol Malti sa jieħu xejra ġdida Rodney. Li li tim Malti jiġi mixtri minn minn club Investituri kbir, barranin. minn investituri barranin, issa jgħidilna min huma, Amerikani, u sta jiġri li xi ħa tfisser ħafna. Żgur qatt ma ħlomnieha. Naħseb qass in-nies tara ħaġa li jqgħodna nħolmuha. Tajjeb. Però nixtieq nistaqsik l-ewwel waħda hija din. Għax din iktar li ġietni f'moħħi ma nafx għaliex. Ftakart fid-daddy tiegħek għaliha fillu. Il-bezzina ħa tibqa' fuq il-flokk? Għadna ma għadha ma tieħdiex deċiżjoni jekk hux ħa tibqa' jew le. Tista' tibqa' u tista' ma tibqax. Irridu mmorru lura, irridu mmorru lura għax ovvjament l-aħbar sabiħa għall-futbol Malti li Malta kollha u min iħobb il-futbol qamarja nhar is-Sibt li għadda, kulħadd segwiha. Però dwarha ħa jitkellimna Jesmond il-Ħaġġ, kulħadd jafu però ovvjament ħa ngħidulu bħala Jesmond hawnhekk it-tim direttur tekniku, tim manager, ħafna roli. Però mmorru lura. Għax la jgħid hawnhekk għandna ċans ta' dawn it-tliet kwarti u siegħa li ġejjin. Ħadt erba' noti ta'. Eħe, jiena minn moħħi, jiena għadni ġej minn ħaġa oħra, dak li jitla' li f'moħħi nsaqsih. Jekk irid ma jwiġibx, ma jwiġibx. Ħa mmorru lura mill-aħbar ta' dil-ġimgħa. Il-klabb, il-klabb dejjem kien fuq bażi, fuq foundation b'saħħitha, il-familja Mezzina. Però tisma' hemm barra min jgħidlek illi pereżempju il-Bambini tih il-glorja tal-ġenna s-Sur Tony Meta kien irid il-lik, iġibu. Ranier, iktar business-minded, forsi mhux daqshekk neċessarjament moħħu fit-tim, għalkemm ovvjament kien jinvesti wkoll, però d-differenza, inti li ħdimt magħhom, operaw it-tnejn, mexxew it-tnejn, is-Sur Tony u Ranier, id-differenza fl-operat tal-klabb. Ħa nibdew minn hemm. Kif jgħidu l-Ingliżi, comparisons are odious. Jiġifieri li toqgħod tikkumpara wieħed mal-ieħor. Ranier għalkemm mexa dejjem fuq il-passi ta' missieru, issa żomm Mep. M'hemm xi tgħid. Li hu żgur waħda bejnithom it-tnej. Tony kien l-iżgħar president u għadu ngħidlek sal-lum l-iżgħar president li qatt rebaħ il-kampjonat Malti, kellu 28 sena. Warajh, għalkemm kien hawn presidenti, Ranier Bezzina. 40 sena rebaħ il-, jew 41? L-iżgħar tnej ġifieri. L-iżgħar tnej li rebħu bħala presidenti l-kampjonat Malti. Jiġifieri xi ħaġa minn missieru ħa Ranier. Ranier kemm ilu da ilu ħames, fehmni, Ranier ilu ħames snin. Sfortunatament meta Tony marad kien ġa kellu r-ridni f'idejh tal-klabb, jiġifieri l-aħħar snin ta' Tony, Ranier, u Tony tah id-dritta, mexxa l-klabb hu, jiġifieri ma kienx xi ħaġa, meta Ranier laħaq President ma kinitx xi ħaġa bi kbira għax kompla fejn kien beda ma' missieru. Fil-ewwel sena, jew t-tieni sena ħadna l-kampjonat, jiġifieri rbaħna l-lig, ma hawn ħafna jinsew ħafna affarijiet. Intom l-aħħar lagħbtu. Għana Rani rebaħ kull tazza li għandu l-futbol Malti. L-aħħar lagħbtu f'2021 jew 2021. Tony Bezzina kien ġa miet. Is-sena ta' wara l-Covid. Eżatt. Tony Bezzina kien ġa miet. Ranier kemm ilu president dal-erba' snin, rebaħ kull tazza li hemm fiha l-futbol Malti. Rebaħ il-lig, rebaħ it-trophy u rebaħ żewġ Super Cups, jiġifieri Xogħol u għamlu. Hawn min għamel 30 sena u ma rebaħx waħda minnhom daw, ġifieri. Tisma' tant dejjem kont wieħed maqut mal-familja Bezzina, barra li maqut mal-ħibs. Dejjem tara l-ħibs, tara xi ħadd ta' Bezzina u l-Ġeżmond. Issa, il-din ta' barrani, ta' investituri barranin jiġu biex jixtru l-ħibs. Il-klabb tal-ħibs, il-kumpanija tal-ħibs se jgħidilna eżatt inti x'se jixtru, x'se jieħdu, x'se jkollhom saħħa. Min fejn trid? Minn Ranier. Ara isma' nara, ħa nibdew le le mhux mhux minn hemm bdiet. Titħabbar dil-ġimgħa. Isma' le le le isma' isma' nara. Xi ħaġa f'sekonda di. Isma' nara. Da kollox bida bis-saħħa tal-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni li kieku ma ġietx introdotta il-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni. Dal-pass la minn aħna ma seta' jagħmlu ħadd. Għaliex? Għax qabel konna nsemmu ħafna affarijiet li ġej jixtri lil dak u ġej jixtri l-ieħor u x'kien ħa jixtri? Ma jista' jixtri xejn. Għax ħadd m'għandu xejn. Il-klabb tal-ħibs għandu il-premises, legal, le le, all right, imma b'legal title. M'għandniex affarijiet, jiġifieri llum tagħmel inventarju tat-tazzi, għandna kwart ta' proprjetà u daqshekk, il-club tal-ħiebs m'għandu xejn ħlief il-plejers li lanqas dakkalhom kważi f'balance sheet. Issa, għaddiet il-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni u, Beda ġej l-interess mit-timijiet mill-investituri barranin għax illum bil-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni jistgħu jixtru. Illum nistgħu ninqalbu f'kumpanija. Aħna, to be fair, għax Tony Bezzina kellu forecast kbir, aħna ilna kumpanija l-ħiebs minn 1995, AS Hibernians Limited. Fil-fatt aħna l-unika. Klabb Malti li fit-2000. F'dixxiplini oħra taħt il-kappa waħda. Ejja, minuta. Imma aħna fit-2000 il-legal title tal-art tal-ground tal-ħibs, tan-nursery u tal-padiljun.

Meta ngħaddew l-Art il-Ħibs, kien hemm il-Pawla Tennis Club, kien ħa jkun parti, imma mbagħad għamlu legal title għalihom il-Pawla Tennis Club. Jiġifieri kollox beda bl-introduzzjoni tal-liġi tal-kummerċjalizzazzjoni. Mingħajrha ma kien jiġri xejn. Kif qed ngħidlek, meta introġġew dil-liġi, u hawn irrid nagħti wkoll mertu anke l-Ħamrun. Meta l-Ħamrun waslu fil-gruppi, indaqqet kampiena. L-investiment biex investitur barrani jidħol fit-Tazzi Ewropej ħdejn pajjiżi oħra huwa relativament żgħir. X'jiġifieri? Jekk tiġi tinvesti ġiex miljun jew tlieta ġo klabb Malti tal-Premier Division, taf tidħol fl-Ewropa mal-ewwel erbgħa u jekk tiġik tajba, taf tasal sal-gruppi. Mela, investituri barranin bħal dawn li għandna aħna, dawn għandhom liċ-Ċeżena. jonfqu 13-il miljun f'sena fuq iċ-Ċeżena. Budget ta' 13 Fis-Serje B. miljun. Bis-Serje B Taljan qed ngħidu mhux ċajt, ħafna garanziji kollox. Però jekk jonfqu 50 miljun, xorta iebsa biex iċ-Ċeżena jmorru fit-Tazzi Ewropej milli t-Taljan għax x'ħa jagħmlu, ħa jaqlgħu lil Milan jew lil Juventus? Il-Milan jew lil- jaqlgħu waħedhom. Jista' jkun, jew lil Inter. Jiġifieri, min jirrealizza tajjeb x'għandu b'tim u dal-kliem jien kien jgħiduli. Brian Talbot. Mhux f'dan l-aspett, però Brian kien jgħidli, isma' intom ma tafx kemm intom iffurtunati. Kien jgħidli l-Ingilterra hemm timijiet kbar bi storja kbira, imma qatt ma waslu. West Bromwich Albion, Stoke, dawn għalkemm ikunu timijiet għalina we knows, dawn ikollhom sapport kbir, tradizzjoni enormi u dawn għax imorru jagħmlu summer tour għalihom. Imorru jagħmlu erba' friend li Scotland pereżempju jagħmlu isom tellgħu il-ġenna ħseb wara li tikkompeti f'kompetizzjoni bħal Champions League. Jew bħal Europa League u qabel il-Cup of Cups jiġifieri. Ġifieri aħna illum irrealizzaw u nerġa' ngħid sforz ta' din il-liġi li bin ftit investiment Jistgħu jaslu ħafna. L-Amerikani, l-Amerikani, malli kien hemm l-ewwel kuntatt, l-interess kien li klabu lejn l-unuri, li ovvjament dik tiġi awtomatika. Però ovvjament għax intom il-ħibs, m'intomx klabb ieħor biex ma nsemmix klabb żoħra. Għandkom l-artijiet, għandkom l-assi, għandkom il-proprjetà, għandkom. Miniera, Kordina, għandkom il ma nafx fiex wasal forsi jgħidilna il-premises tal-pjazza ta' quddiem il-knisja l-ġdid. Palazz għandkom hemm. Jiġifieri lejn xiex ħarsu l-aktar dawn l-Amerikani qabel qalu iva u taw il-go-ahead. Ismagħni. L-Amerikani huma Sunday Ventures. Sunday Ventures. Daw huma l-ewwel nies biex tkunu taf, daw ma kinux l-unika nies li tkellimna magħhom, aħna l-aħħar sena tkellimna ma' xi ħamsa min-nies. Daw resqu viċin l-MPL, Urew ix-xewqa li jinvestu ġo klabb Malti u ma kinux jafu bina. Mhux hekk. L-MPL tawhom Il-lista? lista ta' klabbs u kurrikulum tagħhom u mbagħad kulħadd jagħmel Il-homework tiegħu. il-homework tiegħu. Issa, dawn ġew fuqna, forsi hawn hawn żgur investituri oħra li qed jitkellmu ma' klabbs oħra Maltin. Ditt tfisser se jinbidel il-futbol Malti?

Għax hemm kumpanija Le, mhux għax għax lesti li jinvestu. Amerikan? Le, mhux għax jinvestu fi prijs. Jista' jkun investitur, isma' hawnhekk ġraw dawn l-affarijiet, ta' meta l-belt, meta l-belt ħames snin, għaxar snin ilu kemm ġew l-insinja magħhom. F'nof season ħadu l-lik. Ġifieri affari, inti la jkollok injection ta' flus importanti. Bil-flus tista' tmur iġġib players validi, Il-budget tiegħek tgħollih. Imma qed tistennew xi players ta' klassi issa? Ma players mhux qed nistennew affarijiet kbar, però aħna ppruvajna nagħmlu l-affarijiet sew. Ppruvajna, ppruvajna. Aħna ilna niddiskutu magħhom dan nies mhux minn April li għadda, minn April ta' qabel. Is-sena l-oħra mhux ħa ngħid minħabba fihom kellna season ħażin, però ma stajniex, ma stajniex, le mhux il-focus, mhux il-focus, ma stajniex naħdmu kif ridna. Għaliex? Aħna fejn inti f'nofs season tibda tikkonsolida u tara jgħid isma' għandi erbatax-il barrani. Seb', sitta minnhom ma naħsibx li għandi għalfejn inżommhom imma għandi dal-erbgħa ta' min itihom kuntratt ġdid. Ħa nestendu. Aħna bi ftehim magħhom, dan-nies, ħallejna slots vojta kollha biex meta jidħlu huma, ma jkunhomx is-slots mimlijin, ikunu jistgħu jġibu l-plejers li jridu huma. Issa, meta inti tkun qiegħed tiġġieled fiċ-Championship fir-relegation pool kif konna aħna, u inti l-plejers tiegħek jiġru warajk jibdew biex jagħmlu kuntratt għal sentejn, tliet oħra, u inti tilgħab bid-diskors, dak qed iġi f'logħba kruċjali jew l-aħħar ġiex logħbiet jgħidlek isma' jien hawnhekk Jekk ħa nweġġa', ħa niġi skopert. Mela jien għalxiex ħa noqgħod nitqatta' dawn meta s-sena d-dieħla mhux se nkun magħhom? Allura aħna kellna challenge enormi fit-transaction period u qegħdin fi transaction period bħalissa. Aħna llum qegħdin tard wisq. Sa llum il-ġurnata għad m'għandniex coach ikkonfermat għax aħna d-deal sar nhar il wara nhar il-Ġimgħa. Aħna wara li l Laqgħa ġenerali kellha tikkonferma. Le le, imma mingħajr mingħajr il-laqgħa ġenerali, mingħajr il-laqgħa ġenerali. Il-membri approvaw. Żgur li approvaw, unanimously. Imma mingħajr dik il-laqgħa ġenerali aħna ma stajniex inkomplu għax il-liġi hekk tgħid. Il-President ħa jibqa' Ranier? Bi ftehim ma' dan-nies iva. President onorarju, ma Le, President, ara, minuta. Min jaslu l-coach issa? Minuta. Għadna ma d-deċidejni xek Andrej u xħajib, għadu ma għalli. Isma nina għalli. Jek kussa jżommu jek jaslu l-coach. Issa jentom titu tamlu li bozza ġajnija biex nejdilkom ċertu mistoqsijiet, ta' ġivjeri. Ma nejdilkom jena. Ma tiġiġ il-sot, Sarrajt mux problema, ma mux problema, għaxxej. Le, mux problema. Le, mux etnex, anke jek sajib u. Min se jiddeċiedi dik? Eh, all right, ok. Dik rid ngħid. Ħalli, ħalli. Mhux se jispiċċa. Issa ħa ngħidilkom. Għandna tnejn sura biela hawn. Le m'għandna xejn. Hemm sajmina biela. Ejwa, ma jinġażmu. Ma dam is-sur. Laqqa s-sur. Ħajta sejjih jien. Ħarġiet m'għandhom swar. Le, ismani. Aħna għax daw in-nies war fit aħna kif qed lek ilna nitkellmu magħhom minn April għadda. Jirrikonoxxu dat sitta nies. li mingħajr l-għajnuna lokali ma jistgħux imexxu. Aħna konna ltqajna ma' investituri b'saħħithom ukoll. Oħrajn? Qalulna aħna aħna aħna lesti li neħdukom over, ħa noħorġu l-flus u flus kbar, oħorġu 'l barra ma tkunx taqsmuha xejn u mmexxuha aħna. Jiġifieri, U kellhom raġun. Min joħroġ il-flus int ma tistax tippretendi min ħa joħroġ il-flus, ħa toqgħod tgħidlu int xi jagħmel. Aċċettajtux? Nixtri karozza. Aċċettajniex. Nixtri karozza lussuża. Le le, ma għax aħna ma aċċettajniex mhux għax qalulna hekk biss, għax ma konniex nafu sa fejn ħa jwasslu, għax inti mhux billi imbagħad tgħid. Dan għamilna due diligence, swietna flus kbar aħna fuqhom biex nkunu nafu ma' min qed nitkellmu. Sewwa, dawn inzertaw nies tal-futbol għax dawn għandhom barra li huma proprjetarji taċ-Cesena, Għandhom interessi ġo klabb Brażiljan fis-Serie B. Vajj jismu. Vajj. Tajb. L-isbaħ post fil-Brażil dak minn fejn ġej. Tim tajjeb ħafna, ħarġu plejers tajbin ħafna minn għadhom, għandhom interessi ġo klabb Amerikan mhux l-MLS ta' taħtu, Orangeville, jiġifieri tim stabbilit ukoll, jiġifieri, u għandhom, jiġifieri nies tal-futbol. li midħla tal-isport mhux ġinvestitur ma jafx inhu għallu. Da jista' jkollok Malti. Għandhom l-esperjenza. Morru hemm issa wkoll. Issa mbagħad naraw. Imma ħanibdew minna. Aħna issa rajna li daw in-nies dejjem business u naħsbu kif għedtlek. U ħsibna milli għamilna illum hawn ħafna ways and means li jistgħu jgħinuk, jiġifieri hawn tkellem avukati, firms li Illum bl-intelligence ma tista' tqarraq bħadd kważi. Jekk ikollhom track record li daw xebgħu jidħlu illum ġifieri ssir fuq. Il-due diligence għalhekk isir. U saret u saret u clean. Diġà semmewkom xi players mhux se nistaqsik fuqhom. Ma tista' tistaqsi. Ħa nkunu konkreti għalissa. Għax inti l-mistoqsija forsi mhux m'għamiltiex ċara ta', però r-risposta forsi ma kinitx daqshekk diretta. Probabilment, naħseb, ikkoreġini, jidhirli l-unika akkwist uffiċjali tas-sajf s'issa, apparti l-barranin, home grown, kien ngħid inaġuż tal-Mosta. Dak huwa konfermat. Konfermat. Issa, ħalli l-mistoqsija tkun diretta, bħal Nathan, sa forsi d-deal sar qabel, bħal Nathan, min iddeċieda, il-Ħaġ u Ranier jew l-Amerikani, biex Nathan ġie mal-ħibs? Jien u Ranier, b'konsultazzjoni mal-Amerikani. All right, ok. Aħna miftehmin. Li, dawn l-Amerikani, mela, is-setup kif ħa jkun? Mike Melby ħa jkun l-owner tal-klabb. Iċ-chairman. Iċ-chairman, l-owner. L-owner. L-owner. Is-sid. Il-president tal-klabb ħa jkun Ranier Bezzina. Bil-kumitat imtella' Kif telgħob l-akkanzunata? Naħa jkollu persentaġġ żgħir jidhirli wkoll ta' ta' ta' ta' Il-liġi, il-liġi tgħid. Però mbagħad hemm Tini ieħor. ċans issa jew ħa ssaqsuni u tgħidu li intom. Ieħor, right. Jew ħa ssaqsuni. Jew ħa ssaqsuni intom, jew ħa ngħidilkom jien. Mela, il-liġi xi tgħid? Le, il-liġi, il-liġi tgħid. Il-klabb ma jistax ibigħ lil investitur iktar minn 90 fil-mija tal-isma. 10 percent tal-isma jridu jibqgħu f'isem il-fondazzjoni

l-isem tal-klabb, pereżempju ħadd ma jista' jiġi jgħidilni intom daqshekk Highland Football Club. Jiġu Pawl FC. Pawla FC. Ma jistax. Jekk. Ma tistax. Le, jista'. Bil. Magħkom. Ma' dawk it-ten per cent li ħa jkunu f'dil-fondazzjoni. Intom tilgħabu abjad u iswed, mill-għada 'l hemm bil-vjola tridu tibdew tilgħabu? Le, trid tkun hemm, jiġifieri hemm affarijiet li l-MFA u min kiteb il-liġi ħa ħsieb biex il-klabbs, xorta jibqgħu safeguarded. Il-foundations l-għeruq jibqgħu hemmhekk. Issa. Aħna part. Paola FC tħajrek? Le ta. Aħna di mhux lili. Aħna hemm. Le le hemm annual general meetings through the years minn 1950s l hemm. B'dil issue raha ġdid. Għax aħna wieħed mill-ftit clubs li ma nġibux lill-isem tal-lokal. L-isem tal-lokal hekk hu. U kien hemm issues kbar, seduti ġenerali, seduti ġenerali kbar, min jgħid iva, min jgħid le, min jgħid nagħmluhom it-tnejn, min dejt indaħħlu Paula fil-Hibernians. Imma ħażin iġibu. Aħna Hibernians Football Club. Kważi kważi anke fil-gazzetti u dak ġiet tara Hibs, Hibs ma teżistix. Dal-aħħar rajt anke Paul FC, ma nafx minn fejn ġiet, imma insomma. Imma insomma. Hibs l-abbreviation. Probabbli anke ndiftakar fuq fuq. Issa, issa. Aħna barra minn. 20 sena ilu. Vera kien jagħmilha fuq il-Mhux kulħadd jagħmilhom. Ismagħni. Ismagħni naqra. Aħna. Anke kif jgħiduha Hibernians ma togħġobnix. Hibernians. Hibernians. Hawn min jgħidha Hibernians. Aħna barra li ftehemna dik il-biċċa xogħol. Barra li ftehemna dik il-biċċa xogħol. Ftehemna affarijiet oħra, pereżempju. Aħna, bi ftehim magħhom, li huma issa ħa jsiru l-proprjetarji tal-Hibernians Football Club u l-Hibernians Football Club għandu ċertu artijiet fuqu u ħa jkunu l-major shareholders ta' Esk Hibernians Limited, imma issa ħa ssir Hibernians FC Limited, bis-saħħa ta' dik il-liġi. Ftehmna magħhom li huma ma jistgħux jagħmlu ċertu improvements jekk ma jkollhomx. l-approval ta' dawk it-ten per cent ukoll, jiġifieri dawn ma jistgħux jaqbdu, jaqbdu fejn għandna l-art aħna, jgħidli isma' hawnhekk ħa nagħmel, hawnhekk qiegħda industrial zone, għandna biċċa art kbira, ħa nagħmluha car park, għax hawn taqla' flus kbar minnha. Jekk naqblu aħna jagħmluha, imma jekk ma naqblux ma jagħmlu xejn. Ħa nsaqsi lil. Kemm aħna għandkom ċertu power. Għad għandna ċertu power, imma dak skont is-saħħa tat-trattattivi li kellna. In-nies raw l-istorja, jaraw l-artiklu ta' Le, però fil-laqgħa ġenerali, fil-laqgħa ġenerali fehmna lil kulħadd. Intom kien hemm ftehim jew kontu qed tiddiskutu biex il-ground tal-ħibs hemmhekk isir ukoll ground tar-rugby, tingħaqdu mal-rugby? Le, ta' kull. Hemm sa tispiċċa? Minuta. Dik hi l-biċċa xogħol tar-rugby? Le, le, aħna l-ground tar-rugby nbena. Aħna kellna, għandna l-ground tal-ħibs. Adjacent ma'. Adjacent miegħu bejn il-ground tal-ħibs u l-ground tal-hockey hemm biċ-ċart u llum ġa hemm il-pitch lest li hija t-tieni fażi tal-proġett. Imma din mhux se tkun ta' għandha x'taqsam ma'. Le, m'għandhiex ta' u le, huma Le, din m'għandhiex x'taqsam ma' ħadd. Huma, ir-rugby aħna ħantu legal title baqa' jgħajjat lilna, lil Hibernians Football Club. U għandna management agreement mar-Rugby Association biex jużawh għal ċertu events u ċertu ġrati. Din m'għandhiex x'taqsam ma'. Le, saċ le. Però, huma ħa jkunu ħa jkunu x-shareholders, il-major shareholders ta' dil-kumpanija. Però, kif qed ġa qed tinfiehem, aħna żammejna ċertu drittijiet li għalkemm aħna minority shareholders, Hicon ma jistgħux jagħmlu li jridu, mhux ma jagħmlux, imma ma jistgħux jagħmlu. Issa, għedt li l-coach min għażlu u l-players min għażilhom? Jew min se jagħżlu? Min se mela? Aħna, aħna, kif għedtlek, huma jirrikonoxxu li mingħajr il-lokal ma jistgħux jaħdmu, però l-final say fit-technical issues hija tagħhom. Tagħhom. Taċ-chairman. Tal-owner. Tal-owner, tal-kumpanija, tal-owner. Tal-owner, jiġifieri. Il-coach huma ħajgħażluh. Il-players li ħanġibu irridu jagħtu l-approval huma. Tgħidli sew, mela inti tista' Mela ħa- il-bqija eh, ma jkunu owners xejn daw. Mela, ħalli ehm, qabel nerġgħu ħa noħdu break anka minn din l-issue. Nibqgħu f- ehm, re- relevanti s-suġġett, però ovvjament nitkellmu dwar affarijiet oħra. Kemm kont Ovvjament, l-episodju, again, mhux kulħadd jaf, mhux kulħadd jaf x'ġara eżattament, meta f'Jannar li għadda, ħa noħdu pawża minn din l-issue tal-Amerikani, u però nitkellmu xorta dwar il-Hibs għax fl-aħħar mill-aħħar ma l-ħaqx fuq Hibs nitkellem. Ħabta u sabta, l-aqwa skorer, Lucas Villela, qabad u telaq minn mal-Hibs. Aħna nafu għax aħna ngħixu l-futbol, nafu x'ġara, però barra n-nies qed jarawna, mhux kulħadd jaf. Jgħidu dawn x'inhuma, imġ, biex ma ngħidx il-kelma xi. Imġienen. L-aqwa skorer, qed jiskorja. Għandek il-Jurgen barra, għandek il-Mewlen iktar barra sospiż jew ħaġa jew oħra milli jilgħab. Ehm, jew iktar jaqla' karti sofra, kemm Pierre Validu wkoll. Dik u kemm kont sorpriż li ġimgħa ilu Lukas ġilura Malta u naqgħu ħamru. Mela. Fjanna l-għada, ehm, Lukas Vilela kien għaddej normali magħna, ċempilli l-aġent tiegħu. Għalli Ġezmond, għalli Lukas Vilela għandu offerta tajba ħafna, mhux ħa nikxef sigriet jiġifieri, qal li dan tawh 90,000 euro ta' tliet xhur, jekk iżommuh ituh 200,000 euro oħra. Barra. Barra, il-Kuwajt. First Division, il-Kuwajt. Għedtlhom aħna ma rridux nitilquh. L-ewwel reaction tiegħi. Għalli nifhimkom għalli imma da ġej minn ħajja diffiċli ħafna ġol-Brażil. Diffiċilissima, qalli għalih life changer u dik u dan. Għedtlu, jien ħa mmur nitkellem, imma kieku kien għalija, nixtieq ma jitlaqx sehem. U morna nitkellmu bejnietna. U ħa nitkellem ir-realtà tal-futbol Malti jien. Da jagħmluha timijiet, da jagħmluha plejers kbar, mhux Malta biss ta. Mela dal-plejer fi żmien erba' xhur kien ħa jiġi free release. Għedtlu, jiġifieri, ċans li wara jekk ma tibgħatux jerġa' jiffirma miegħek? Mejjet. Jitlaqlek b'xejn. M'għandek ċans, jitlaq b'xejn. Imma mhux kwistjoni ta' flus biss issa. Jekk ħa żżommu hawnhekk, għedtlu issa da ara min ħa jiġi jikkontrollak, għedtlu għax da ħa jagħmel minn issa, mill-aħħar ta' Jannar, sa Mejju jimxi. U daqqa weġgħu hawn ħa naqbeż dil-ġiex logħbiet għandek logħba importanti inti għaliex weġġajtha. Daw qed nitkellem minnhom midħla tal-futbol daw l-affarijiet jagħmlu kollha u jagħmluhom timi kollha. Il-kuntratti fil-futbol u dix bajt ngħid daw l-MFA kulħadd jien. Il-kuntratti fil-futbol lill-klabb biss jorbtu lill-plejers ma joġbruhomx għaliex? Għax kull plejer li jkun hawn li jrid jiċċaqlaq toqgħodx tgħidli dak u l-ieħor lili jiċċaqlaq fl-aħħar. Jiġifieri mhux billi joqogħdu jgħidu għax għandu kuntratt ta' sentej oħra. Jekk ikun irid jiċċaqlaq, jiċċaqlaq fl-aħħar. Ara l-klabb, bil-kontra. Jekk aħna, jekk aħna, jekk aħna ikollok plejer u ma jkunx irnexxielek, tgħidlu isma' l-aġent tiegħu f'Jannar kif ħa nagħmlu ħa ninħallu, jgħidlek m'għandix problema, ħallsu sal-aħħar tal-kuntratt u naqqih. Jiġifieri int b'idejk marbutin qiegħed, imma l-player x'kien jgħidlek irrid niċċaqlaq. Is-set tiegħu tgħaddi. Issa, jiena nemmen ukoll, kienet deċiżjoni ħażina għalina, aħna daħħalna ftit flus, għax jien b'Lukas Villela ċert li t-tim tagħna konna nidħlu mal-ewwel sitta. Ma konx noqogħdu ngħaddu mill-martirju u meta tidħol fl-aħħar sitta, ma nafx fejn ħa tisgħi għax aħna t-tim kien validu. Aħna biex ġejna final mal-Ħamrun, U tirbaħha. Xi ħaġa, mhux qed ngħid li aħna aħjar mill-Ħamrun, imma xi ħaġa jrid ikollok. U naħseb li kellna xi ħaġa. Forward line tagħna kien tajjeb ħafna aħna. Is-social media tagħkom insegwiha, bħalma nsegwi ta' kulħadd sewwa. Il-kritika li kien hemm, u ġieli anke inti tdana u tirrispondi lil supporters. Ejwa, mela le. Però dan fl-aħħar mill-aħħar, il-kritika tiġi u tgħaddi wara ġimgħa u tintnesa. Fl-aħħar mill-aħħar, fl-aħħar. Jien mhux hekk, imma aħna. Fl-aħħar erbatax-il xahar, dawn rebħu t-trophy, bit-tim ħażin li kellhom u l-Aħna, aħna, aħna mhux hekk ħadej. Aħna mill-bottom 6. Mill-bottom 6 irbaħna trofi u sura super cup. Super cup. Issa mhux qed mhux qed ngħid li tajjeb. Għax jien nixtieq li kont biex il għalik. Kif forma tal-lig, ġas mod jaf għax isilu mill-bidunet fl-MPL sewwa, isu għandek er-, erba' kampjonati. Minn erba' dawk li darbi ġew bottom 6. Emmek jaraw illi soċjetà. Imma isma' li, ejwa, jien għal-estin għal-kol kritika, mbagħad. Isma' u inti l-budget skont tagħmel it-tim. Skont il-budget li jkollok. Aħna fejn il-figuri li kienu qed jissemmew li qed jintefqu fil-futbol Malti, aħna aqqas idea tagħhom. Aħna, inti jekk ikollok, jekk trid tkun tagħmel libsa, trid tagħmilha skont il-biċċa drapp li jkollok. U aħna dejjem hekk għamilna. Imma mhux bilfors imbagħad ħa jirnexxielek kollox.

Wara xahar u nofs da, ċempel lill-aġent qalli, spiċċa l-kampjonat, bqa' jitlaq għalihom għaliex ma ridx joqgħod hemm mħabba l-gwerra. Qallilt, ma tistax tirreġistrah int. Qalli, però f'Mejju, f'April, Mejju ġej Malta. Għatlu, all right, għatlu, nkellmu. Għalitlu interessat, għatlu, ħallini, keep me in the loop. Il-transaction tagħna mal-barranin ħadet kemm kemm fit-tul, mhux kemm kemm fit-tul, sal-laqgħa ġenerali u kollox, inti dawn l-affarijiet sakemm jibdew jinftehmu l-kuntratti u ġejjin u se. U baqa' to be fair to him, baqa' jistenniena. Sewwa, ġifieri jien kieku kelli go ahead mill-bidu ċert li Lukas kien kien jagħtina każ. Qabel iffirma mal-Ħamrun, Ciampilli, l-aġent qalli isma' Ġesmond, Jew ħa tagħmlu bid-disgħa? Qal li hemm klabb ma qalix ma' min. Fil-fatt kien hemm anke Sliema li attentak sew. Lukas qalli lili, qal jiena Jesse hekk, qal imma jiena għandi ġiex offerti tajbin, ma nistax nissogra nitlifhom, għedtlu jien ma nistax aħna ma nistgħux intuk konferma. U qabad u firma mal-ħamrun, jiġifieri. U minn hawn nawgurawlu. Good luck to him. Għandek xi mistoqsija ħalli nibgħat nerġa'. Għandek xi players oħrajn Maltin, ħa jkun mibni iżjed fuq il-barranin jew eżatt kemm qegħdin suppost issa? Le mhux suppost, suppost aħna jista' jkollok 14-il barrani. 14-il barrani. 11-il barrani, 11-il barrani fuq il-line-up. U 8 jilagħbu, però biex ikollok 11-il barrani fuq il-line-up, trid tkollok 11-il Malti fuq il-line-up ukoll. U allura jarġa' il-barranin ħa tibdluhom kollha li kien hemm jew se żżommu minnhom?

Jien xtaqt insaqsik fuq dan il-dan. L-advisor tal-owner huwa Emiliano Sarvarena li huwa ex General Manager tas-Sampdoria. Raġel tal-affari tiegħu top. Se jkollu xi role fit-tim tal-Hibernians? Żgur li aħna, il-tim miegħu qed jinbena. L-owner Mike Melby qalilna li li tkellmunix fuq plejers xejn. U għandkom Ashley Cole ukoll. Ashley Cole għandhom huma Ashley Cole, m'għandniex aħna. Coach ta' Cesena. Coach ta' Cesena Ashley Cole. Huwa fil-payroll tagħhom. Sakemm jibqa' ma' Cesena, sa mbagħad. Jista' jiġi mal-Hibernians dan?

Andrea ġus għandu kuntratt. Kellimtu miegħu jaf kollox x'inhu għaddej. Però informazzjoni għadha ċerta. Le le mhux inċerta xejn Andrea ġus għandu kuntratt ta' sena oħra magħna. Ġifieri anke jiġi coach ġdid jista' jkompli bħalma kien ma' Branko. Ġifieri Andrea ġus huwa il-coach. Le għadna le. Le, ma tlikx hekk jien għedlek Andrea ġus fadallu sena oħra magħna. Tinsiex minn fejn ġie Andrea ġus magħna, kien fil-youth sector u tella' jnieh assistant coach. Għamilnieh assistant coach. Meta telaq Branko, Iddeċidejna li nkomplu bih għax għandu l-liċenzji u kollox. Issa, dawn l-owners kif għedtlek, fl-aħħar kelma tagħhom fuq dawn l-affarijiet. Joqogħdu fuq parir tagħna imma l-aħħar kelma tagħhom. Intkom għandkom waħda mill-aqwa nurseries, u mhux illum, ilha, li hawn f'Malta. Nursery b'saħħitha, nursery dawwa waħda tas-South, naħseb ngħidha mingħajr ma noqgħod indur mal-lewża. Din dan il-fatt sa jgħin li daw it-tfal tan-nursery jew se jaqtagħlhom qalbhom għax issa ġejjin il-barranin. Il-barranin ġejjin hemm. Jilgħabu huma, aħna għaxejn qegħdin hemm. Ismagħni, jiena mhux ħa ngħid li aħna l-aqwa nett. L-ewwel nett in-nursery m'għadhiex b'saħħitha. M'għadhiex b'saħħitha daqs kemm kienet, but, ifhimni. Aħna kien hemm snin li konna veru l-aqwa nursery tas-South. Però mbagħad kien hemm żmien wara li spiċċa Norman Buckle li morna naqra dak kulħadd jiġifieri Norman inqas enormi. Però Andrea Agius fl-aħħar sentejn Reġa' beda jibni. Fil-fatt għandna age group tajjeb ħafna. Champions tal-Under 15 sfortunatament daw dejjem jieħdu wara grupp ta' qabilhom u għax il-grupp ta' qabilhom ikun waqa' allura huma jkollhom jilagħbu f'Section B, però minn Section B daw pereżempju rebħu l-kampjonat ta' Section B u rebħu l-knockout overall anke ta' Section A b'kollox jiġifieri, jiġifieri, Hemm telgħin, telgħin. Aħna sa fejn jaslu ġeżmun? Mela ma jaslux, mela aħna mhux kollha qiegħla titilab Maltin. Imma staqsmana naqra ma. Għax din li jaslu ma jaslux ta' tfal Maltin jien ma niflaħhiex. L-ewwel xi trid tagħmel biex tasal inti? Ej, int ħuk għaliex wasal? Għax kien kapaċi, ipprova. Ieqaf, ieqaf, ieqaf naqra. L-ewwel ħaġa li kien tajjeb

Ħa nerġa' ngħidlek, biex tmur barra, l-ewwel biċċa xogħol irid ikollok, trid tkun tajjeb. Min ikun tajjeb kif kien Ħudà, mar u baqa'. Andrea Schembri mar u baqa'. Min mar, kellna Ludo Nwokoh, mar u baqa'. Min telaq u ma ġiex għax kien tajjeb. Issa tgħidli min telaq u ġie lura, hemm miljun ċirkostanza. Għandek possibilità, għandek possibilità illi. Wara ħafna snin, dejjem sejrin għall-agħar, ma jkollniex plejer wieħed tat-tim nazzjonali jilgħab barra, jekk Greg Imma Linnart, imma nerġa' Sepp ngħidlek, Muscat u għax jiena, Sakarjan iġu ejwa, lura ejwa, wkoll, iġu lura ismagħni imma, wkoll. imma da- din il- di kritika, Ma jkollniex wieħed ejwa, wieħed. tuni ċans, il-kritika mhix ġusta. Għax ħafna kritika għax aħna Le, għax tagħna ma isimgħu nibgħu- t-tgergir tal-missirijiet, Imma, isma' kemm trid tal-ġenituri. gergir tan-nejl, imma jekk tieħx ċans jitkellem. Inti, ismagħni, mela, le, jiġi jgerger. Ngħidlu ġibu t-tifel tiegħek. Mela, jien ikolli tfal. Iridu jilagħbu mal-ħibs. Hu jiġi bil-period kollox, isma' x'hawnhekk ma ttuhx ċans, ħa jitlaq, orrajt, mur. Jitlaq, jien nippretendi li la da ppretenda li jilgħab mal-ħibs, ħa jmur mal-Belt, jew mal-Furjana, jew mas-Sliema. U mbagħad imur, ngħidlu fejn mar, jgħidli mar Second Division. Second Division? Mela inti qed tippretendi li tilgħab mal-ħibs? U mbagħad lanqas ħila tilgħab First m'għandek? Għax inti dan mhux billi jippretendu n-nies, dan kulħadd jaħseb li Pelé t-tifel tiegħu. Issa min hu tajjeb? Mhux il-plejer jiġru wara l-klabb, il-klabbs jiġru warajhom, imma sfortunatament għad-daqs tagħna u għal kollox, it-tajjeb huwa ftit. Issa jiena anke ħafna kritika. Min hu tajjeb jilgħab. U maqsek. Henry, Henry Bonello. Aħna Bjorn Christensen ta' 16-il sena kien jilgħab. U dejjem hekk. U dejjem hekk. Dejjem hekk kienet, mela hawn xi coach, it-tajjeb ma jilgħabhax, jiena din oħra. It-tifel tiegħi ma jilgħabulix, wara qed u tisma' inti, tisma'. Ejwa, imma hawn xi coach miġnun jilgħab il-ħżiena? Għax jiena rrid narah lil dal-coach għadni. Hawn xi coach miġnun issa toqgħod tgħidli. Talent mhux dieħla la l-ħiebs u lanqas il-ħmur. U għax dak, u għax hekk, u għax. M'hemmx talent. Bes, le, hawn tal. Ara l-gap, ara l-gap. Jista' jkun. Ismagħni. Imma għalhekk fejn hu t-talent. Jien kont fl-aqwa talent. Il-kores. Jiena kont, jiena kont ġo grupp 21 ma' Silvio Vella. Ma' Silvio, ok, kont hemm, ma' Twenty, ġibna ħdax-il punt. L-aħjar under 21 dak. Imma kellna affarijiet tajbin ukoll. U anke l-edition ta' wara. Kellna affarijiet tajbin ukoll. Imma llum il-ġurnata. Kellna t-tim kollu jilgħab fil-Premier dak iż-żmien aħna. Illum qas għandek wieħed. Ma tistax għax bil-barranin. Issa tgħidli, Il-barranin għalquhom, il-barranin għalquhom. Però aħna ħadna l-lig fit-2021, subject to be corrected, konna l-iktar tim li użajna Maltin, taf jiġifieri. Il-Maltin jitolbu iżjed flus mill-barranin? Bħala salarju? Bħala salarju? Ismagħni, is-suq dak li hu, inti meta jinfetħu s-swieq qabel, meta kien ikun hawn is-suq magħluq. Mhux tajjeb daqs il-barrani? Fil-laqgħat li jkollna. Ħafna drabi iva. Jiġifieri allura inti jaqbillek

U ngħidlek iva, għax forsi niddejjaq għal ħaġa oħra, però deep down ma nkunx ċert li għandi ngħid iva. Hemm dak il-kunsens, mhux mill-ħiebs, minnkom u mill-ħadax il klabb l-ieħor tal-Premier li verament din tal-barranin għandha tibqa' kif inhi. Jew temmnu li t-talent Malti għandu jingħata iktar ċans? Is-sentiment mal-klabbs kollha hu li jixtiequ jippromwovu t-tfal Maltin. Imma ċ-ċirkostanzi ma jħallukx. Issa, X'inhuma ċ-ċirkostanzi? x'inhuma ċ-ċirkostanzi? Minn dal-aħħar li daħlu dal-barranin ko-, issa, inti ilek issegwi l-futbol, jien ili 33 sena fil-kumitat u int kont qabli fil-futbol. Qabel, meta konna nilagħbu fit-Tazzi Ewropej, tiftakar ir-raba' ta' Ela u Għaxra mal-Porto intom? Mela. Qatt wasaltu sa xi, qatt wasaltu sat-tieni round jew t-tielet. Mhux intom biss, it-timijiet Maltin. Mhux konna niġu ma' xi tim minn Iceland, forsi nilagħbu home u away Malta fuq iż-żrar. Dak iż-żmien qed issemmi. Dak iż-żmien u mbagħad dħalna ta' għali. Imma għidli kemm il dak iż-żmien, kemm il-tim wasal, kienu jgħaddu l-Ħamrun tieħu pjaċir għaddew round, għaddejna darba l-Kibz tieħu pjaċir għaddejt round, fuq la fqara. Meta bdejna nżidu l-barranin, Issa l-barranin ikun hawn kritika li nġibu l-ħmir aħna u Żomm- rejda ċara. żomm naqra. Minuta, imma l-ħmir ġieli jkun aħjar mi- il-ħmir ġieli jkun aħjar milli jkun hawn fil-lokal ta' Hemm u wieħed fiċċe qed u- jgħid pubertà. u- u hekk qed nagħmlu. Illum ir-riżultati juruk li bil-barranin Qed navvanzaw. Il-livell ola, il-livell ola. Dak stat ta' fatt ma nista' jmeraq qatt. Issa tgħidli għax il-Maltin ma tożoqhom, jien nixtieq ikollek ħdax Maltin. Imma kif għedtlek iċ-ċirkostanzi ġieli ma jħallukx u. Ġest, meta tissemmi li konna nġibu l-barranin li aħna konna ngħidulhom jew min jgħidilhom ħmir. Però qed ninsew, u naħseb inti tiftakar kont ħafna iżgħar, li Fi żmien Agata Barbara, li kienet President, kienet ġabet. L-aqwa Bulgari? L-aqwa players Bulgari li kien hawn. Kienu kollha jilagħbu fil-World Cup. Ejwa. Stilel. Stilel. Stilel kbar. Mija fil-mija. Ehm. Però kont iġġib wieħed jew wieħed kull tim. Wieħed kull tim. Kellu ċans iġib wieħed kull tim. Ir-Rabat kellhom il-Filippov. Aħna kellna wkoll. Però u kien hawn mela George Dinov. George Dinov. Le, ma daw għall-Bulgari qed ngħidu. Aħna kellna Trajko Trajko jismu kien. Ġifieri fl-80s. Imma kulħadd kellu barrani tajjeb. Dej, u wkoll wieħed kien jagħmel differenza. Wieħed kien jagħmel differenza. Imma. Meta kienu ġabu ż-Żurrieq lil Paris. Mija fil-mija. Karmenu Vella. Ejwa, mela, mela. Il-Paris, il-Marsenna, il-Paris, il-Ġorġi Villa, il-Ġorġi Diva. Mela. Il-ħija. Verbania. Mill-Italja. Qabilkom ma' Żurrieq jidher li kien. Żgur ma' Żurrieq. Zakkaw, toxrin sena kien mal-ħibs. Ma zammejniekx. Mar l-Ingriterra. Ġielura mar-Malgargur.

Kellna, kienu. Kien hawn, ġifieri mhux qed ngħid. Però dik hi kollox. Imma kritika, ikun hawn ħafna kritika inġusta, imbagħad inti oħra, ja, talli tħallas tieħu. Dan aħna nippretendu, dak x'ġabu hemm, na, irid ikun tajjeb, irid ikun bi ftit flus, ma tarakx jilgħab kaxxa magħluqa mhux waħda tnejn. Jiġifieri. Din hemm minnha, ja, ġifieri ġenwinament, mhux qed ngħidlek li affarijiet oħra qatt idur mal-lewż, għax Jesmond minn jgħid. Mhux jidaw l-affarijiet u veri. Però ċe konvint minnhom kemm il-ħibs u anke klabb żoħra li jekk għandek biex ma nsemmux tmienja kemm jista' jkollok fil-pitch. Ħamsa u ħamsa, ħames Maltin, ħames barranin, tajbin l-istess, il-ħames Maltin ħadd ilgħab. Ħa nerġa' ngħidlek. Ismani, ismani. Il-coach mhux se jagħmel distinzjoni. Il-coach id-distinzjoni tiegħu mhux fuq in-nazzjonality. Fuq l-abiltà! Fuq l-abiltà! Il-coach antu taf b'xi coach jilgħab il-ħażin, għax da fl-aħħar mill-aħħar jekk jitlef hu jixkara lilu le hu l-ewwel Maltin. Qed tifhem li hu mela da l-aqwa materjal għandu jrid isib, mhux ħa noqgħodu Jiena jiena rrid noqogħdu attenti għax aħna l-Maltin kulħadd iparla u jfaqqa' f'dan Madonna Facebook. Ejwa, imma llum sib kulħadd sar ġurnalist. Però mbagħad tara l-Curaçao. Taf kemm hemm nies jgħixu hemm? Iva veru. 128,000 biss. Iva veru. U dawn m'għandhomx wieħed minn Kurasaw. Dan hemm assoċjazzjoni u ġabret eżempju il-plejers mid-dinja kollha. Li kellhom xi. Li kellhom xi ħaġa, nannu, buż nannu, buż buż nannu. Dawk ħafna minnhom irgħobin l-Olanda pereżempju. U qegħdin kollha hemmhekk. Hawnhekk ġej f'sitwazzjoni kif qed inkompli ġara. O Capo Verde li qed tgħid int. Ħa nsemmiha għax mod ngħid xi ħażin hija fatti. Ħallini naħseb li Varela dak ta' Malta hi. Ngħid fadlilna barra dik il-Paul Mbogna ġew allura s-Serbja ma nafx kemm ħa jibqa', għandek lil Satariano, għandek lil Zek Muscat li possibilment qed jissemgħu jistgħu jiġu. Jekk dawn it-tlieta jiġu lura, ma jkollokx plejer tat-tim nazzjonali qed insemmu l-World Cup jilgħab barra. Il-Cape Verde, dawn Cape Verde vera ilna ngħiduha, il-qualification ma nistgħux nikkomparaw magħhom, min jikkummenta m'għandux raġun għax dawk fl-Afcon

Biex tilgħab barra x'irid ikollok? Livell. Livell? Issa, jekk hawn xi ħadd, Ħudah kellu livell. Mhux mar barra xahar minuti u ġie. Mar barra. Disa' snin. U baqa' hemm. Nerġa' ne, jiġifieri dik il-biċċa xogħol. Kellek hemm Michael Mifsud. Iva, Michael ma żgur, u Michael. Bogdanovic lagħab Championship it-tieni kategorija. Kultant ninsew il-Bogdanovic. Le, le, imma. Imma l-United. Iva. Mal-Barnsley. U mal-Championship. U mal-Barnsley. Imma daw in-nies marru barra x'kienu tajbin. Jien jalla, bini jitlaq, ikun ta' ċertu livell. Qed nibdew noqorbu lejn l-aħħar, għandek xi mistoqsija xi dan, ħalli nsaqsih dirett fuq ġiex pers partikolari. Le, le, saqsi, saqsi. Mela, ilħaq iftakar mistoqsija oħra. Meqjusin ġiex sitt tfal ta' raħal ġdid, qed jissemgħu ħafna. Wieħed inti tqisek bħala his adoptive father. Insajmu l-memorja ta' SN Imbont, bad il-barra ta' nsemmieħ. Ġiex titfall mirra ġdid, ġiex titfall ta' Nista' nista' ngħid ċajta żejra tagħhom dak SN. Iva, dak kont niġi li hemm meta kien jistidinna għal milijiet tawni benzina. U SN Imbont ta' kien ikunu u. Ċukunjere. U ċukunjere. Kien jagħmel li bozo, bozo, I'm labor. Labor, labor. Labor. Jaqbeż ċukunjere, I'm nationalist. Jagħmel li. Niftakar konna ċajta għodu xorbu għevi. ċajta. Ġdid għandhom bżonn tal-ebda introduzzjoni qed jissemgħu ħafna. Ir-ritorn ta' Joseph Mbongu Henry Bonello biex ninsabu. Wieħed minnhom jista' jiġi.

Lekku. Pero jien naħseb diħa nixtieq nistaqsi. Taħseb Jesmon tiddi tkun ma' MPN ma' daqat. Eh, Mux daqs kem taħseb, ta' ma nkunx daqs kem taħseb. Inti ma. Ikun għam ranjer, ranjer, ranjer ikun. Eh, taħseb li dan l-ewel pass ta'kom li nifirħilkom u nilkom xapu. Ġifieri, taħseb sa jkun hemm iżjed? Beda wkoll Joseph Portelli li jrid jixtri hu dak flok jixtru lilu. U taħseb li issa jidħlu teams oħra u l-futbol Malti jikber vera, jogħla veru? Barra li nixtieq ngħaddi kummenti ta' dawk li għadhom jiktbu, issa t-tielet sena, u għax il-kampjonat mhux tajjeb, għax. Jiddispeċi. Mela ħanib. Dak u l-kampjonat. Tini ċans. All right. U għamel iżjed flus u kulħadd. Issa, menu ta' naqrem ma. Ħanibdew. U l-aħjar tim. Ħanibdew bieċa xogħol. Dartejn. Ħanibdew fuq bieċa xogħol. Sejru mandi għalfejn u għotni. Mandi għalfejn u għotni d-defendi l-ħadd u xejn. L-MPL aħna kemm il li twaqfet. U da stat ta' fatt li ħanejt. Il-klabs ġol Premier qabel niftakar situazzjonijiet jien. Li mill-First Division ma jrid jitla' ħadd. Ekku. Vera. Illum, il-ħtimiet tal-fern ġlieda ma jitlagħlix. Għax il-flus li qed naraw. Għandek 600,000 ewro. Illum kull klabb. Jekk tinżel fil-Premier 32 logħba u titlifha u titlifha wkoll. Le, le, mhux ta' mhux dak qed jgħid. Għandek garanzija tal fuq minn nofs miljun. Aħna għandek dik l-iskema biex. Kif tibdew 600,000. Le, mhux hekk. Għamilna skema. Ġabu flus, għandu ċans kull klabb jieħu sa 250,000 euro Maltin. Se da qabel qatt ma semmew dal-flejjes aħna. Mela, tal-li plab, inċentiv tal-li jilab, u d-importanti, inċentiv tal-li jilabu tfal Maltin u plejers Maltin, il-klabb għandu ċans jieħu. sa 250 elf ewro, pereżempju jekk tilgħab goalkeeper inti taħt 23 sena, Malti, elf ewro kull logħba tieħu. Għal kull Bla paroli. Għal kull minuta li jilgħab. Isma' għal kull minuta li jilgħab plejer Malti titħallas. Għandek ċans tieħu sa 250 elf. Barra minn hekk għandek ċans li tieħu 150 elf oħra. Biex issaħħaħ l-operat jiġifieri, ħa jissussidjaw fuq sa 35 fil-mija fuq pożizzjonijiet li huma bilfors coach, assistant coach, physical trainer. Imma ħa jagħtu sa 80 fil-mija jissussidjawk sa 2000 lira, 2000 euro fix-xahar mhux ċajta ta'. Biex int pereżempju tgħid jien irrid nagħmel direttore sportivo issa. Ħa jtuk s' 2000 euro fix-xahar għal total t'erbgħa mitt elf Kull klabb mhux ċajta ta. Barra minn hekk il-consolidation fund taw li konna nagħmlu qabel. Ma kon kważi. Qed nieħdu 203 minħabba li l-ħamrun daħlu fil-gruppi flok qed jinqasam bej 12 tim inqasam bi 11 għax dak kien il-ftehim ħan jahdu fuq 220. Semmejt il-ħamra. Ġifiri taf xed nitkelmu għaw. 606. Ġifiri jien bil-rispet kollu issa li t-kritika l-MPL Kulħadd għandu dritt u kulħadd jagħmel li jrid. Imma ta' min kulħadd jibda jetfa' kollox fuq il-miżien ta'? Għax da kulħadd qisu sar l-expert tal-kampjonati u tal-formati. Da formati bħal tagħna toqgħodx għax only in Malta x'only? Mur ara l-Belġju ara kif hu. Jien meta jiġu fuq ngħidulhom fuq il-format.

Immur għall-vot mal-klabbs. Ngħidilhom hawn ha, araw, araw xi tridu tagħmlu. Il-format, il-format, il-format għax qed neqorbu lejn l-aħħar. Jiena ċert li jibqa' kif inhu ta'. Ħajkun hemm changes żgħar, ħajkun hemm changes żgħar, id-deciders. Le, orraj dawn, jiena hawn, jiena l-anka l-pożizzjoni li ġara s-sena l-oħra li tim kważi qabillu jitlef ma naqbilx magħha, dawk l-affarijiet irridu jispiċċaw. Imma inti tibqa' tkisser għax inha mbagħad il-kritika ġusta. Imma li tikkritika u ma tagħtix soluzzjoni, agħti soluzzjoni min jikkritika. Issa hawn min jgħidlek agħmluh round robin, all right, agħmluh round robin. Għada, dawn id-deċiżjonijiet għadhom għax inti tkun fil-laqgħat jekk ma tkunx Ranieri jgħidlek jinfurmak bħala direttur tekniku għadhom fi stadju ta' bozz jew huma konklużi għax dan il-programm Konklużi. tal-podcast sekonda. U wkoll biex nedukaw biex in-nies hemm jkun jafu. Ekku, le. Id-deciders aboliti, spiċċaw. Issa, Le, mhux ma nafx eżatt dik. Ewrek, fuqha. mela, tal-format, it-changes iż-żgħar, l-ewwel tnejn

L-imgħa fil-gruppi warew kemm huma tajbin għax imma kienu tajjeb. U l-Furjana mhux mill-ewwel kienu tajbin dis-sena. U hekk hu. Issa li titlef waħda u tnejn imma kienu l-aħjar u issa tista' titilfu. Jiena jiskantawni n-nies. X'iridu? Jien niftakar kampjonati u b'hekk kienu saru tat nofs il-punti meta mbagħad għamilna dik il-biċċa xogħol li nnaqqsu nofs il-punti. Relegation pool u championship. F'Diċembru tkun taf min ħa jħollik għax int ikollok tim ħarablek b'sitt punti. Minn Diċembru sa Mejju ma ġġibu qatt. Imbagħad min imur jara? Imbagħad xejn. Min imur jara? Issa. Illum aħna provaw daw. Aħna kellek bl-inċertezzi kollha, bil-kritika kollha, ir-regular season u mbagħad kellna il-knockout phase ta' Mejju. Kellna ġiex relegation deciders ta' ħaltar xil maħazzabbar, kellna il-final four, is-semi finals, kellna l-finalissima.

It-42 li huma kollha ħa joħdu. U dawn minn tagħkom. L-approvazzjoni tal-klabs tal-MPN. Għax l-MPN nerġa' ngħidha di biex toħroġ ċara darba dejjem il-Malta Premier League. B'kull klarju għal jaħsbu nies mhumiex Dr. Muscat u għal Anabela. Il-Malta Premier League huma qed imexxu qed imexxu jiddeċiedu ir-rappreżentanza tal-klabs li huma tnax il-klab tal-Premier li minn hawnhekk nilqgħu il-Birżebbuġa u Ħal Balzan. S'issa kellna d-distribution funds distribution kellha tlett timiet ta' Kottonera, l-Isla, Bormla u l-Birgu. Imsida, Marsa, Qormi u Pietà. Issa 'l quddiem ħa jkollna l-kumplament ta' timiet, kollha ħa joħduhom għax dil-ġimgħa bbombardjawna bit-telefonati ovvjament kulħadd isaqsi għax ovvjament kulħadd qed juri interess, però jiena naħseb hija xi ħaġa pożittiva, hija inizjattiva tajba. Ħafna. Għalaq f'idejk, John. Naħseb li kienet ferm importanti d-diskussjoni tal-lum, ħadt gost. Immissjajtek id-darba l-oħra persa. Però jiena ġejt id-darba l-ewwel darba. Għax biex ma terġgħux tiġu tamlu li sena bħas sena l-oħra kull kien kollu ġej. Ħadd ma xejt mija. Hemm issa darba ġej, da se. Issa d-dejn tajtu. Tibżax imbagħad.

Għax-xogħol kollu u l-iktar għax-xogħol kollu li ilek ta' ħames snin twal għal Football Malti, mhux għal Hibernians biss, ha, għal Football Malti. Int kont kull esekuttiv tal-MFA kien min kien president dih ħdimt għal Football Malti. U kull president li kien hemm. U ħafna bħali li kienu hekk, jiġifieri aħna min ilna fil-kumitat bħal Victor Cassar. Kulħadd jiġbed għall-klabb tiegħu m'hemm xi tgħid. U jiena ġifieri jiena nirringrazzja l-Alla Wara das-snin kollha għad għandi l-istess passjoni għall-klabb tiegħi li kelli 34 sena ilu. Ikun hemm mumenti li ngħid ħa ngħolli kollox u tlaqt li hemm ma xbajt. Kelli kont furtunat li sibt mara li tħobb il-futbol daqsi u tfal. Jiġifieri għax li ma kienx għas-sostenn tagħhom daw inti l-bqija ġlidt kuljum għax il-bqija da weekend jekk titlef il-Ġimgħa għid li s-Sibt u l-Ħadd bin-nervi ħa tagħmlu. Kull min hu fil-klabbijiet kulħadd jaf x'jiġifieri daw l-affarijiet. Tiġi tiddependi mir-riżultat tal-futbol jekk hux ħassiefer jekk m'intix jekk hux ħa tieħu pjaċir. Jiġifieri Imma nirringrazzjaw 'l Alla kull min hu involut fil-futbol, nerġa' ngħidlek, semmejt il-Victor għax Victor ilu bħali wkoll hu ħabib tiegħi nsellimlu minn hawn. Kulħadd jiġbed għall-klabb tiegħu u naħseb kulħadd jara l-biċċa l-kbira wkoll. Importanti, importanti li intom li qed tisimgħuna u tarawna, Tidħlu fil-logħba tal-futbol, tiġu l-grawnd, vera jkun hemm il-logħob fuq it-television, arawhom ukoll, però jekk tistgħu ejjew il-grawnd għax il-futbol Malti sa jikber. Bikom, is-supporters, jikber iżjed. Intom tgħinu daqs il-players u daqs il-membri tal-kumitat u daqs l-MPL. Intom tridu tkunu. Għandkom dritt tgergru, iktbu u aħna iwieġbukom. Darb'oħra jrid iwieġibkom Fuq li fuq xi tgergir ukoll li gergirtu għax għedtu, għax jiena għedt li b'Kirkara jkollhom in-nies u Sliema u l-Belt u l-Ħamrun u tal-Belt aħna l-iktar, tal-Ħamrun aħna l-iktar, kollha kellhom ħafna nies kull meta ġie l-waqt. Il-Belt huwa l-aqwa sapport, kulħadd jafu, m'hemmx għaliex noqogħdu nduru, però ħibs, kellhom sapport sabiħ b'Kirkara wkoll, Il-Ħamrun ukoll, Furjana tal-aħħar kellhom ukoll rebħu lig, kulħadd. Jekk tiġu hemm, ippikaw ma' xulxin u ejjew il-grawnd ħalli tgħadduhom lil tal-belt. Tajjeb? Ciao, narawkom il-ġimgħa d-dieħla.